لە بڕگەی دووەمی کۆتا ئیڤێنتی کەمپەینی لۆنا لەگەڵتانین ئێوەی خۆشەویست ئێستا ڕاستەوخۆ بینەری کۆتا چالاکی کەمپەینی لۆنان خۆشەویستان ئەچینە بڕگەیەکی گرنگی چالاکیەکەمان کە ئەویش بەڕێوەچوونی پا یاخود بەڕێوەبردنی پانێڵێکە بە ناونیشانی گەنجان لە نێوان بەشداری و دوورە پەرێزیدا بۆم پانێڵە ئێمە دوو پانێڵستی خۆشەویست یاخود دوو میوانی زۆر بەڕێزمان لەگەڵە کە ئێستا بانگهێشتی سەر ستەیجانەکەین ئەوانیش بەڕێزان فەرمان ڕەشاد کاک فەرمان چالاکوانێکی مەدەنیە کە دەرچووی کۆلیژی زانست بەشی فیزیای لە زانکۆی سەلاحەدین بۆ ماوەی دە ساڵە کارەکات لە بواری ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی دامەزرێنەری یاخود دەستەی دامەزرێنەری ڕێکخراوی ستۆپە کە کار دەکات بۆ شەفافیت تیۆتی هەیە لە بواری بەهێزکردنی بەشداری گشتی هاوڵاتیان و ئێستاش بە خۆشحاڵیەوە لەگەڵەمێ کاک فەرمان بەخێر بێی سپاس بۆ ئامادەبوونت. زۆر سپاس. میوانی دووەممان بەڕێز نێچیرڤان حوسێن کاک نێچیرڤان لەدایکبووی هەزار و نۆ سەد و نەوەد و چوار ە، سکرتێری ڕێکخراوی یەکێتی قوتابیانی کوردستانە، قوتابی ماستەرە لە ئەندازیاری نەوت. کاک نێچیرڤان فەرموو. بەخێربێی. زۆر سپاس کاک نەچیربان کاک فرمان بەخێر بێن خۆشەویستان ئەم پانێڵە لەلایەن خانمێکی بەتواناوە بەڕێوە دەبرێت کە ئەویش بەڕێز خاتو ئاڤان جاف میدیاکار و قوتابی ماستەر لە بەشی میدیا هەروەها سەرنووسەری گۆڤاری ژن و چالاکوانێکی زۆر بەهێزی خۆبەخش ئاڤان خان فەرموو بەخێر بێی زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت خۆشەویستان بەجێتانە هێڵم لەگەڵم پانەڵ

ئەم کاتتان باش بینەرانی دوا پرۆگرامی کەمپینی لۆنا من ئاڤان جافم بەڕێوبەری ئەم پانێڵە کە گفتوگۆ کەین لەسەر پرسێکی گرنگ پرسێکی هەستیار گفتوگۆی سەرەکیمان لە بارەی یاخۆ تەوەرە سەرەکەمان لە بارەی گەنج لە نێوان بەشداری و دوورە پەرێزیە گفتوگۆکەمان دەوڵەمە نەکەین بە میوانداری هەریەک لە نێچیروان کەلاریس دەر یەکەتی قوتابیانی کوردستان کە ئەم زیاتر باس دە ڕۆڵ و کاریگەری زانکۆ ئەکا لەسەر پرسەکانی بەشداری کردنی گەنجان هەروەها کاک فەرمان ڕەشاد وەکو چالاکوانێکی مەدەنی زیاتر باس لە پرسی ژینگەی سیاسی و بەشداری گەنجان ئەکا لە هەرێمی کوردستان سەرەتا ئەچمە لای کاک نێچیرڤان ئەمەوێ باس بە کورتی باسی ئەوەمان بۆ بکەی بۆچی بەشداری گەنجان گرنگە یاخود بەشداری کردن بە گشتی لەلایەن گەنجانەوە تاچەنە گرنگە؟ بەڵێ زۆر سوپاس بۆ ئێوە زۆر سوپاس بۆ ڕێکخەرانی ئەم ئیڤێنتە من سەرەتا سەرەتا تەوەری باسەکەم لە پێنج خاڵدا کورت کردۆتەوە دەمەوێت سەرەتا ئاماژە بەو خاڵانە بدەم. سەرەتا دەمەوێت باس لەوە بکەم کە زانکۆ چییە و ڕۆڵی کاریگەر ڕۆڵ و کاریگەری زانکۆ لەسەر کۆمەڵگا چییە و زانکۆکانی هەرێمی کوردستان لە کوێی ئەم ڕۆڵ بینون و کاریگەری بینینی لادان؟ زانکۆ چ دید و ستراتیژێکی هەیە بۆ ئەم بۆ ئەم تەوەرەی کە دیاری کراوە؟ ئایا گەنج بەشدارە یاخود پەراوێز خراوە؟ و هەروەها دواتر ئەگەر زانکۆ ڕۆڵەکانی ئیجابییە هۆکارەکانی چین؟ ئەگەر ڕۆڵەکانی وەکو پێویست نییە هەتا ئێستا هۆکارەکانی چین یاخو واتە لایەنە ئەرێنی و نەرێنیەکانی تاوتوێکەین و هەروەها چی بکرێت بۆی ئێمە بتوانین ڕۆڵی گەنجان زیاتر بێت لە ناو دامەزراوەکان یاخود لە بەشداری گشتیدا. بێگومان زانکۆ وەکو ناوەندێکی مەعریفی، ناوەندێکی پەروەردەیی و فێرکاری و هەروەها ناوەندێکی ئەکادیمی و زانستی ڕۆڵی هەیە لە پێگەیاندنی نەوەیەکی تەندروست و هەروەها نەوەیەکی کارامە و لێهاتوو و شایستە و بەتوانا بۆ بەڕێوەبردنی سەرجەم کایەکانی ژیان و ئامادەکردنیان و پێگەیاندنیان بۆ بەشداربوون لە لە بازاڕی کار و لە هەموو ئەو بوارانەی ژیان کە پێویستی بە کەسانی پسپۆڕ و کەسانی بەتوانا هەیە و هەروەها زانکۆ لە ڕێگەی بە پشتبەستن بە توێژینەوە و لێکۆڵینەوەی زانستی کە خۆی لە خۆیدا ئەمە ئەساسی گرنگی قسەکانی زانکۆیە قسەی زانکۆ بۆچی بەهەند وەردەگیرێت بۆچی ئەوەی کە زانکۆ دەیڵێت جیاوازە لە شوێنی تر لەبەرئەوەی ئەو قسەی کە لە زانکۆ دەردەچێت زیاتر ئەو قسانەن کە پشتبەستون بە کۆمەڵێک داتا و زانیاری و قسەکانیان فاکتن و لە نەتیجەی کۆمەڵێک توێژینەوە و شیکردنەوە و لێکۆڵینەوە دەردەچێ زانکۆ لەم ڕێگەیەوە دەتوانێ هەم نەوەیەکی باش پێبگەیەنێ و پەروەردە بکا، هەمیش دەتوانێ بەدوای کێشەکانی کۆمەڵگادا بگەڕێ، هەوڵبدا چارەسەریان بۆ بدۆزێتەوە و کۆمەڵگا ئاراستە بکا. بە شێوەیەکی گشتی دەتوانین باس لە چەند نمونەیەک بکەین لە لەم ڕۆڵبینینەی زانکۆ، من بە پێویستی دەزانم باس لە چەند نمونەیەک بکەم، دوو زانکۆ لە کۆی چل و پێنج سەرۆکی ئەمریکا دوو زانکۆ لە زانکۆیەکانی ئەمریکا لە کاتێکدا نزیکی چوار هەزار و دوو سەد و نەوەد و هەشت زانکۆ هەیە لە ئەمریکا بە پێی دوایین ئامار و ئەو داتایانەی کە بڵاو کراونەتەوە لە لایەن ناوەندە فەرمییەکانی ئەو وڵاتە لە کۆی چل و پێنج سەرۆک سیازدە سەرۆکیان دەرچووی دوو زانکۆن کەواتە ئەم دوو زانکۆیە لە پێگەیاندنی کەسانی سیاسی، لە پێگەیاندنی کەسانی سەرکردە ڕۆڵی گرنگیان هەبووە، ڕۆڵی پێشەنگانەیان هەبووە. بێگومان لە سەرتاسەری جیهانیش ئەگەر سەیری بکەین چەند زانکۆیەک هەن لە سەرجەم بوارە جیاوازەکان ڕۆڵیان هەبووە لە پێگەیاندنی کەسانی پێشەنگ بۆ بەڕێوەبردنی سێکتەرە جیاوازەکانی ژیان و هەروەها ئەگەر باس لە لە ڕووی مێژووییشەوە باس بکەین زانکۆ چ وەکو موئەسەسە چ وەکو ئەو فاکتەرانە چ وەکو ئەو پێکهێنەرانەی کە لەناو زانکۆ هەن ئیدارەی زانکۆکان، مامۆستای زانکۆکان، قوتابی کە پێکهێنەرێکی گرنگە لە. دێینە سەر ئەو تەوەرەش چونکە پرسیاری ئەوەشمان هەیە ئەمەوێ بچینە لای کاک فەرمانیش پێمان بڵێ بەشداری چییە؟ بۆچی بەشداری گەنجان گرنگە لە ناوەندی بڕیاردایە خۆت لە ژینگەیەکی سیاسیدا؟ زۆر سوپاس بۆ ئەو دەرفەتە وە بۆ ڕێکخەرانی ئەو ئیڤێنتە وە پیرۆزبایی شانێ دەکەم کە بە سەرکەوتوویی کەمپینی لۆنان بە پایان گەیاند. لە ڕاستیدا مرۆڤ بە سروشتی خۆی لەبەرئەوەی کاینێکی کۆمەڵایەتییە ناتوانێت دوورە پەرێز بژی وە دەیەوێت لەگەڵ دەوروبەرەکەی بژی کاتێک کە بەیەکەوەش دەژین بابەتێک دێتە گۆڕێ کە چێن ئەوانەی کە ئیدارەی ئەو گروپ و ئەو بڵێن بڵێن کۆمەڵگا دەکەن کە لە نەتیجەی بەیەکەوە گەیشتنی تاکەکان دروست دەبێت کە ئەو بابەتە دێتە گۆڕێ ئینجا لەسەر دروست کردنی بڕیار چێ بڕیارەکان دروست دەکات ئەوە وا دەکات لێرە تێگەیشتنی جیاواز دروست بێت کە ئایا بڕیار نەتیجەی لە بڵێن ئەوەی کە هەموو تاکەکان بەیەکەوە بەشداری دەکەن لە دروستکردنی بڕیارەکە یاخود کەسێک لە جیاتی هەمووان بیر دەکاتەوە و مرۆڤ بە درێژایی مێژوو ویستویەتی دەنگێکی هەبێت کە دەنگەکەی بیستراو بی ویستویەتی لە دروستکردنی ئەو بڕیارانە کە پەیوەندی بە ژیانی ئەو هەیە پەیوەندی بە کۆمەڵگاکەی ئەو هەیە قسەیەکی تێدا هەبێ و لە ئاراستەکردنی قەرارەکە بڵێن دەوری هەبێ بۆیە دەبێنیت تەجروبەی یۆنانیەکان کە دیموکراتی ڕاستەوخۆ بۆ دیموکراتێک بوو کە هەموو هاوڵاتیان بە جیاکردنەوەی ژنان و کۆیلە ئەوانە توانیوتیان بەشداری بکەن بۆیە بە کورتەکەی ئەگەر پێناسەی بەشداری گشتی بکەین ئەوەیە کە ئەو پرۆسەیە پرۆسەی بەردەوامە چونکە ئەوە نییە لە کاتێکی دارکە بەڵکو پرۆسەیە بەشداری گشتی دەبێت ئەو پرۆسەیە کە هاوڵاتیان ئەو ئەو لەو کاروبارەی کە پەیوەندی بە ژیانی خۆیانیان هەیە دەستیان تێدابێت بۆی کە دوجار ئەو بڕیارە دەردەچێت بڕیارێک بێ ڕنگدانەوەی خواست و ویستی هەموو تاکەکانی کۆمەلگە بێت و قابلی جێبەجێکردن چونکە گە بڕیارێک جاروێ کە بۆ نمونەیەکێک لە جیاتی هەمومان بیر بکاتەوە ڕەنگە نتوانێت پێداویستی هەموومان بڵێین لە بڕیارەکە هەموومان ڕەچاو بکە بۆیە زۆر زۆر گرنگە لە دروستکردنی پرۆسی دروستکردنی بڕیار بە قۆناغە جیاجیاکانی خۆی کە بریتە لە ڕێی کۆمەلگا کە ئەوەش ئێستا لە سەردەمی نوێ ئەوەی کە بوویتە دیموکراتی ناڕاستە خۆم بابەتی هەڵبژارنە و هەندێک وڵات زۆر زۆر لەوە سویت نەقول قوڵتریشکە لە مەسەرم بۆ نەکە جاروێ ڕیفراندۆم دەکرێت جاروێە ڕاپرسی دەکرد بۆی کە هاوڵاتیان لەسە پرسێکی دیاریکراو قسە بکەن جارۆی لە سنوور یەک گەڕک بۆن منە پارچەیەک زەوی هەیە شارەوانی ڕەنگە دیدێکێ بۆی بکرێتە چی بەڵام ئەوەی کە گرینگە قەرار بدات خەڵکی ئەو منتیقەت بۆیە پێویستە لەوەی کە لەو بڕیارێک کە دەدرێت بۆی کە ئەو پارچارزە بکرێتە قوتابخانەیان بکرێت سنتەر یارینە نەخۆشخانە خەڵکی شوێنەکە قەراردە بۆیە بەشداری گشتی بە کورتەکەی ئەوەیە کە وا دەکات خەڵکی ئەو ناوچە ئینتیمایان بۆ قەرارەکە بێت و قەرارەکە قابیلی جێبەجێ کردن بێت و ڕەنگدانەوەی خواستی هەمووان بێت بۆیە لەو ڕوانگەوە ئێمە دەویست سەیری بەشداری گشتی بکەین چ بڕیار دروستکەران چ ئێمەش وەک هاوڵاتی. یەمەوە لات لە پرسیارەکانی ترا. کاک نێچیرڤان ئەمەوێت پێمان بڵێی ئایا زانکۆ لە هەرێمی کوردستان هەڵساوە بەر ڕۆڵی خۆی لە پێگەیاندنی گەنج بۆ ئەوەی ئامادەی بکە بۆ ناوەندی بڕیار؟ ڕۆڵی زانکۆ لەم نێوەندەدا چییە؟ بەڵێ بێگومان خۆی زانکۆ ئەگەر لە ڕووی سەرەتا لە ڕووی چەندایەتییەوە باسی بکەین لە دوای ڕاپەڕینی بەهاری هەزار و نۆ سەد و نەوەد و یەک ژمارەی زانکۆیەکان لە لە یەک زانکۆ و چەند پەیمانگایەکەوە ئێستا نزیکی ئێمە لە هەرێمی کوردستان نزیکی پەنجا زانکۆ و پەیمانگامان هەیە بە حکوومی و ناحکوومی تایبەتە ئەوی کە لە ساڵانە قوتابی وەردەگرن و ساڵانە قوتابی لێ دەردەچێت ئەمە لە ڕووی چەندایەتیەوە لە ڕووی چۆنایەتیەوە ئەم بابەتە تا ڕادەیەک دەتوانین بڵێین تا ڕادەیەک ڕێژەییە، بە نموونە زانکۆ هەیە لە هەرێمی کوردستان هەتا ئێستا نزیکی سەتا نەوەتی دەرچووانی دامەزراون، واتە لە دوای تەواوکردنی ساڵانی خوێندنی زانکۆیی لە لە لە کەرتی گشتی بێ یاخود لە کەرتی تایبەت بێ هەلی کاریان دۆزیوەتەوە و دامەزراون، هەڵبەت ئەمە زیاتر دەگەڕێتەوە بۆ ئەو زانکۆیە جگە لەو لەو مەنهەجەی کە هەیە زیا کە تەرکیزکردنە لەسەر بابەتە زانستییەکان یاخود ئەو بابەتانەی کە پەیوەستن بە پسپۆڕییەکی دیاریکراو، هەوڵی داوە ئەوەی کە پێویستە، ئەوەی لە ئەمڕۆدا پێویستە بۆ دۆزینەوەی کار، ئەوەی لە ئەمڕۆدا پێویستە بۆ بۆ دروستکردنی هەماهەنگی و کۆنتاکت لەگەڵ بازاڕی کار، ئەم زانکۆیە هەوڵی داوە ئەوە جێبەجێ بکات یان ئەم چەند زانکۆیە هەوڵیان داوە ئەوە جێبەجێ بکەن، بۆیە زۆرترین دەرچووانیان توانیویانە. ئایا لە کوردستان ئەوە هەیە؟ ببوورە قسەکە و پێ ئەبڕم، بۆ نموونە ئەگەر ڕێژەی. بە دەستکەوتنی هەلی کار لە زانک دەرچوانی زانکۆی هەولێری پزیشکی سەدا نەوەد یان نەوەت و پێنج بێ ئەی لە زانستە سیاسیەکان بە هەمان شێوەیە یاخو چۆنە؟ بەڵێ ئەنجا من با تەواوی کەم و لە بەرامبەر ئەوەی کە ئێمە زانکۆمان هەیە من باسم هەڵبەت باسم لە زانکۆی پزیشکینە باسم لە لە ڕەنگە لە نمونەی زانکۆی ترە کە سەرجەم بەشە جیاوازەکانی خوێندن لە خۆ دەگرن توانیویانە ئەوەندە رێژەی دامەزراندنیان هەبێ و ساڵانە بە فەرمی ئەمەیان بڵاو کردۆتەوە و لە وێبسایت و لە کەناڵەکانی راگەیاندن، لە بەرامبەر ئەوەشدا ئێمە زانکۆمان هەیە کە رەنگە سەتا نەوەتی دەرچووانیان بێکار بن، نەیانتوانیبێ هەلی کار بدۆزنەوە یاخود هەلی کار وەربگرن، بێگومان بۆیە دەتوانین بڵێین لە رووی چۆنایەتییەوە رۆڵ و کاریگەری زانکۆ لەسەر ئەم پرسە و لەسەر کۆی پرسەکانی پەیوەست بە ژیانی گشتی، دەتوانین بڵێین ئەمە ڕێژەییە، لە زانکۆیەک بۆ زانکۆیەکی کە، لە کۆلێژێک بۆ کۆلێژێکی کە، لە بەشێکی خوێندن بۆ بەشێکی تری خوێندن ئەمە دەگۆڕێت، بێگومان ئەوەی کە جەنابت باسی دەکەیت بەشە پزیشکیەکان ڕەنگە پێویستی بن، پێویستی کۆمەڵگا بن بۆیە بە بەردەوام ڕەنگە هەلی کار بۆ ئەوان زیاتر بەردەست بێت، بەڵام ئەوانی تر نەتوانراوە میکانیزمێک نەدۆزراوەتەوە کە بتوانن بە بەردەوام.

ئەتوانن لە ڕێگای کۆمێنتەوە پرسیارەکانیان ئاراستە بکەن لە چوارچێوەی تەوەرەکەمان بێت. کاک فەرمان ئایا ژینگەی سیاسی هەرێمی کوردستان ژینگەیەکی گونجاوە بۆ بەشداری گەنج بۆ داد بە ناوەندی بڕیار؟ دیارە ئێمە لە هەرێمی کوردستان لە دوای ڕاپەڕین و بە کۆمەڵێک قۆناخ تێپەڕیوین یانی ئێستا ئەمە کە لە ساڵی دوو هەزار و بیست ین پەڕلەمانی ئێمە پەڕلەمانی کوردستان زیاتر لە یانی حەفتا پەڕلەمانتاری لەو لەوانەن کە بە گەنج حیساب دەکرێن و لە شوێنە جیاجیەکانی تر ژمارێکی زۆری گەنج ئێستاکە گەیشتونەتە شوێنی گرنگ بەڵام کێشەی گەورە لە کوردستان لە مەسلەی بەشداری ئەوەی کە ئێمە دامەزراوەکانمان لاوازە لە هەموو دنیا تۆ بۆی کە بەشداری بەهێز بکە پێویست بە بوونی دامەزراوەی بەهێز هەیە چونکە بەداخەوە ئێمە ئەو دامەزراوانی پەرلەمانە حکوومەتە دامەزراوەکانی تر، ڕاستە ئێمە هەموو ئەوانەمان هەیە و گەنجیش تێدا، بەڵام کێشەکە لەوەیە کە ئەوانە شوێنی دروستکردنی بڕیاری ڕاستەقینە نین، شوێنی تر هەنە کە بڕیار تێدا دروست دەبێت، بۆیە کە گەنجیش دەگاتە ئەوێ، بەو بەڵێ دەگاتە ئەو شوێنە بەڵام هەست دەکات لەوێ ئەو ناوەندە نییە کە بۆ نموونە بڕیارە یەکلاکەرەوەکانی بۆ بدرێت، بۆیە لاوازی دامەزراوەکان وای کردووە کە بەشداری لاواز بێت و خەڵک بۆ نموونە ئێستا گەر دواین هەڵبژاردن، سەیرکە ڕێژەکی زۆری خەڵک بایکۆتی کرد کە ئەمە موەشیرە بۆی کە بەشداری هێشتان خەڵک باوەڕی پێ نیە کەم پێم وایە ئەوە بیانی بڕیارێکی باش نیە کە خەڵک دەیدا کە بایکۆتی پرۆسەکە دەکات ئێمە دەکرێت بەدیلی باشتر دروست بکەین بۆی کە پرۆسەکە بەرداوامی بەڵام لەبەر ئەوەی کە تۆ سیر کە دروستکردنی بڕیار تەنان ناو حیزبەکانیش پرۆسە چێستە زۆر ئاڵۆزە مەسەر ئەوانەی کە لە مەکتەب سیاسی شنجاروێ لە بڕیارە چارەنوسسازەکان ڕۆڵی سەرەکیان نیە بەڵکو چەند گروپەکەیە چەند بنەماڵەکەی ڕەنگ ئەوان بڕیارەکان دروستکەن ئەوانە تەحەدی گەورەن من نامەی لەوە گەنجان بێ ومێد کەم چونکە بە هیچ بابەتێک بە هیچ بوارێک نابێت ئێمە واز لەوە بین کە ما چونکە بەشداری مافێکی خۆمانە ئێمە لەبەرەوەی ئەو وڵاتە ئێمە تێدا دەژین و حەق خۆمانە بەشداری بکە دەبێت کەناڵی تری بدۆزین و ئێستا ئێمە دەبینین ژمارەیەکی زۆری گەنج هەیە لە ڕێی تۆڕە کۆمەڵاتیەکان لە ڕێی یەک پەیجەوە جاروەیە کاریگەری لە یەک کەناڵی سەتەلایت کە ملیۆنان دۆلاری تێدەچی زیاترە جاروەیە ئێمە چالاکوانی وامان هەیە لە ڕێگای کاری ڕێکخراوە لە ڕێگای کەمپینی ئەوەی کە ئێستا لۆنا یەکەکە لەو هەوڵانە ئێمە دەبێت بەدیل بدۆزینەوە ژینگەیەکی گونجاو هەیە ئەوەی کە وەک باسم کرد ژینگە سیاسەکە ئەوەی کە ئێستا هەیە بۆی کە گەنجێک ڕاستەخۆ بتانی کاریگەری دروست کات هێشتان لەبار نیە بەتەواوەتی بەڵام زەمینەکەیە کە ئێمە تێدا بەشداری گەنجان بەهێز کەین و بەدیل بدۆزنەوە لە هەموو دنیا سیر کەین گەنجان ینی بەداخوێنی من ئەو ڕخنێژ ئاراسی گەنجانەکەم کە تاوەکو ئێستا وەک پێویست لە گرنگی بەشداری خۆیان تێنەگەیشتن پێیان وایە ئەگە بەشدار بکەن یاخود بەشدار نەکەن هیچ لە باسەکە ناگۆڕێت لە کاتێکدا گەر سەیری ئەزموونی وڵاتان بکەین بە بەشداری گەنجان بە ئیسرارکردن چونکە زۆر جار وێ دەبێت ئیسرار کەی بۆی کە تۆ دەنگەکەت بیستراو بێت چونکە کەس نایەت مافت پێ دەبی بەدەست بینی بۆیە زمینەکەیە گەر گەنجان بی قۆزنە بۆی کە بتوانن بەشداری خوان تێدا بێزکەن ئەگەڕێمۆلات کاک نێچیرڤان لە ناو خودی زانکۆکان ئایا ژینگێکی وا ڕەخساوەکە قوتابیان و خوێندکاران خۆیان بتوانن بڕیار لەسەر ئەو پرسانە بدەن کە تایبەتە بە ژیانی خۆیان لە نێو زانکۆ، بۆ نموونە لەسەر وانەکان بێ یا خود لەسەر هەر بوارێکی تر، تا چەندە ژینگەی زانکۆکانی کوردستان ئەم هەلەی ڕەخساندووە بۆی ئەو قوتابییە لە لەم قۆناخەی ژیانیا بتوانێ هەندێک بڕیار بدە بۆی ببێتە ئەزموونێک کاتێک لە زانکۆ دەرەچێت بەشداری زیاتر بکات. خۆی بەداخەوە بەشێکی زۆر دەتوانم بڵێم ناتوانم بڵێم هەمووی بەڵام بەشێکی زۆر لە زانکۆیەکان لە هەرێمی کوردستان دیدێک یاخود ڕوانینێکی واقعیانە و ستراتیژیان بۆ ئەم بابەتە نیە بۆ بابەتی پرسی بەشداری کردنی گەنج لە کایەکانی سیاسەت و لە لە سەرجەم بوارەکانی تری ژیانی گشتیدا هەڵبەت من ئەمە بەشێکی بۆ دەگەڕێنەوە بەشێکی ڕەنگە کەم ئەزموونی بێ، بەشێکی تێنەگەیشتن بێ لە گرنگی ئەو بابەتە و تەنانەت لە هەندێک لە زانکۆیەکان جگە لەوەی کە خۆیان بەو ئەرکە هەڵنەستاون زۆر جار هاوکار نین یاخود ڕێگرن لە کار و چالاکی ڕێکخراوە قوتابی و خوێندکارییەکان کە ڕەنگە بتوان ڕێکخراوە قوتابی خوێندکارەکان لەو ڕۆوەوە ڕەنگە بتوانن بەشداریەکی زۆر باش من بۆ زیاتر و شاکردنەوەی قوتابیان لە ڕێگەی کۆمەڵێک کۆمەڵێک کار و چالاکی کە لە ناوەندەکانی خوێندن دەکەن بە نمونە یەکێک لەو پرەنسیپانەی کە زۆر گرنگە پرەنسیپی دیموکراسیەتە، ئاشناکردنی گەنج، ئاشناکردنی قوتابیان بە دیموکراسیەت، ئەمە لە ڕێگەی هەڵبژاردنی نوێنەرانی قوتابیان لە پۆلەکانی لە پۆلەکان لە سەرجەم ناوەندەکانی خوێندن دەکرێت، بەڵام بەشێک لە زانکۆیەکان لەم ڕۆوە هاوکار نین یاخود لە ڕووی ئەنجامدانی خول و ئەنجامدانی کۆرسی تایبەت، وۆرکشۆپ، ئەنجامدانی ئەو ئەو بابەتانەی کە پێویستە تیایدا قوتابی ئاشنا بکرێت و لە ڕووی وشیاری سیاسی و دیموکراسی و بەشداریکردن گرنگیەکەی بۆ بۆ قوتابیان کە لە دواتردا وەکو گەنجێک دەچنە ناو سەرجەم بوارەکانی ژیان بەداخەوە زانکۆیەکان وەکو پێویست لەمڕۆوە ڕۆڵیان نەبینی و. بەڵێ ئەی پرسی نوێنەرایەتی ڕێکخراوەکان لە ماوەی ئەم چەند ساڵی ڕابردوو بە کوێ گەیشت؟ لە ئێستایا زانین هەڵبژاردنەکان نەماوە کە ڕەنگە ئەمە سەرەتاییترین مافی ئەو قوتابی و خوێندکارە بێ لەم کاتەیا. بەڵێ ئێمە لەو لە هەرێمی کوردستان هەڵبەت لەو لەو شوێنانەی کە ئێمە وەکو یەکێتی قوتابیانی کوردستان ئەرکی نوێنەرایەتی کردنی قوتابیانمان پێسپێردراوە لە ناوەندەکانی خوێندن لەسەر ئاستی پۆلەکان یاخود گروپەکانی خوێندن ئێمە ساڵانە هەڵبژاردن ئەنجام دەدەین بەڵام بەداخەوە لێرە یەک گرفت هەیە ئەویش لە ڕابردوودا چەند جارێک هەڵبژاردننی ڕێکخراوە قوتابی و خوێندکاریەکان لەسەر ئاستی فیدراسیۆن کرا کە سەرجەم ئەو ڕێکخراوانەی کە لەو بوارەدا کار دەکەن بەشدار دەبوون لەو هەڵبژاردنە، بەڵام بەداخەوە لە چەند ساڵی ڕابردوو بەهۆی ململانێ سیاسییەکان یاخود زۆر جار بەهۆی کێشەی سیاسی لەناو خودی لەناو تەنانەت حزبێکدا کاریگەری لەسەر ڕەوتی بەڕێوەچوونی کارەکانی فیدراسیۆن بوو بۆیە بۆ نزیکەی حەوت ساڵ دەچێت کە فیدراسیۆنی ڕێکخراوە قوتابی و خوێندکارییەکان کە وەکوو چەترێک وابوو سەرجەم ڕێکخراوە قوتابی و خوێندکارییەکانی تێدا کۆبووبووەوە و نوێنەرایەتی قوتابیانیان دەکرد بە بە بێ جیاوازی ئەو فیدراسیۆنە لە ئێستادا پەکی کەوتووە، بەداخەوە هۆکارەکەشی وەکو باسم کرد بەشێکی ململانێی سیاسیە بەشێکی کێشە لەناو هەندێک حزبی سیاسی کە وایکردووە خودی ڕێکخراوەکانی ئەو حزبانە پەکیان بکەوێت نەتوانن بە ڕۆڵی خۆیان هەڵبستن. دەست خۆش ئەگەڕێمەوە لات زۆر سوپاس کاک فەرمان. ئێمە ئەزانین لە کوردستان سەرەرای ئەو بەربەستانەی باسمان کرد بەڵام ژمارەیەکی زۆریش گەنجان لە ناوەندی بڕیارن ئەو گەنجانەی لە ناوەندی بڕیارن تا چەنە کاریگەریان هەبووە لەسەر دروستکردنی مۆدێلێک یان کلتورێک بۆی گەنجان زیاتر بچنە ناوەندی بریار تا چەنە کاریگەریان هەبووە ئەوەی کە بریار دروستکەر بن ئەوان ی یاسای باش لە خزمەت گەنج یاخود رێنمایی چاک یان زەمینە سازی زیاتر بکەن بۆ گەنجانی دوای خۆیان. دیارە وەک باسم کرد کە ئێمە سەیری پەرلەمانی کوردستان دەکەین پەرلەمانێکی تەواو گەنجە یانی ئەوانەی کە نوێنەراتی. کۆمەڵگا دەکەن بە خۆشحاڵیەوە بەشێکی زۆریان گەنجن و ئەوەش دەکرێت ئێوە لە ساڵانی ڕابردوو بۆتە مۆدیلە کە گەنجان هەر لە زووەوە طموحیان هەبێت بۆی کە بگەنە ناوەندەکانی بڕیار بەڵام وەک باسم کرد لەبەر ئەوەی کە سروشتی دامەزراوەکانی ئێمە دامەزراوەی بەهێز نین وا دەکات کە کاریگەری دروستکە ئەو گەنجە کە دەگاتە شوێنی بڕیار ئایا دەتوانێت بڕیارەکان ئەوەی کە خواستی گەنجان بهێنێتیت بەداخەوە لەبەر ئەوەی کە وەک باسمان کرد ئەو موەسسانە بە تەواوەتی زۆر جار لە ژێر هەژموونی حیزبەکانن و ئەو گەنجانە ناتوانن ڕاستەوخۆ گوزارشت بکەن لە داخوازی گەنجان ئەگەرچی دیسان دەڵێمەوە یانی لێرە ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە فشاری گەنجان خۆیانە یانی لۆبی کردن کە وشەی لۆبی کە وشەیەکی ئینگلیزیە لە ڕاڕاو بە کوردەکەی مانای ڕاڕاو کە خەڵک دەچوون لەو ڕاڕاوانە کە ئەوانەی کە لە پەڕلەمانی بەریتانیا بوونە لەوێ بڵێن کەمپینیان کرد بۆی کە بڕیارە باشەکان پەڕلەمان دەرکە بۆیە ئەگەر ئێمە هەوڵ بدەین لە ڕێ ئەو گەنجانەوە کە باشتر دەتوان لە خواستی گەنجەکانی تر تێبگەن بتوانین لە ڕێگای گروپ و لە ڕێگای کەمپینی لەو شێوە و لە ڕێگای هەڵمەتی جۆراوجۆر بتوانین تا ینی بە ئاشنام بکەین بە خواستی گەنجان بۆی کە ئەو بڕیارانەی دەیدن ڕەنگدانەوەی خواستی گەنجابن ئەوە دەکرێت ئێمە ناوەندەکانی بڕیار بکەینە سەکۆیەک بۆی کە خواستەکانی گەنجان تێن بێنەدی و بیکەینە مۆدیلێکی نوێژ ئێستا لە زۆر وڵاتان گەنجان بەر لە چل ساڵی سەرۆکی وڵاتن و بڵێن ستراتیزیەتی وڵات بەڕێوە دەبن کە ئەمانە نەتیجەی پێداگری و نەتیجەی خەباتی گەنجان بووە لێرەش ئەگەر ئێمە بتوانین بە شێوەی چ بە گروپ و چ بە کەمپین بوو چ بە خۆپیشاندان بی چ بە وەسیلەکانی تری مەدەنی بی دەتوانین ئەو گەنجانەی کە لە ناوەندەکانی بڕیارن پشتیوانیان بن بۆی کە بڕیارەکانیان لە خزمەت گەنجاندا بێت. زۆر سوپاس زۆر سوپاس ئەگەڕێمەوە لات کاک نێچیرڤان تۆ کۆمەڵێک بەربەستت باس کرد کێشەت باس کرد لەوەی کە زانکۆکان نەیانتوانیوە شوێنێک بن بۆ بەرهەم هێنان یان پێگەیاندنی گەنجان بۆ ئەوەی دواتر کە ئەچنە ناوەندی بڕیار ڕۆڵی خۆیان بگێڕن چی بکرێت لە ئێستا پێت وایە زانکۆکان ئەبێت چی بکەن ئایا پەیڕەو و پرۆگرام بگۆڕن یاخود وانەی نوێ یاخود چی تازە بێت بۆوەی بتوانین زانکۆ ئەگەر شوێنێکیش نەبێت بەشێک بێت لەو شوێنەی کە بتوانێت گەنجی بە توانا گەنجێک پێ بگەینێ کە ئەچێتە ناو ناوەندی بڕیار ئەزموونی خۆی هەبێت و ڕۆڵی هەبێ. بەڵێ خۆی بێگومان پێش ئەوەی وەڵامی پرسیارەکەی جەنابت بدەمەوە لەسەر بەشداری گەنجان یانی چونکە ناونیشانەکەی ناونیشانی پانێڵەکە ئەوەیە ئایا گەنج بەشدارە یاخود پەراوێزخراوە؟ هەڵبەت ئەمەش وەکو کاک فەرمان باسی کرد ئەمە ڕەنگە ڕێژەیی بێ گەنجانێک هەن ڕەنگە توانیبێتیان ڕۆڵی زۆر باش ببینن ڕەنگە هەندێک گەنج لە پەراوێزدا بێ و نەیتوانیان ڕۆڵی خۆی ببینێت ئەمە هەت تەنانەت لەناو حزبە سیاسیەکانیشدا بەشێک لە حزبە سیاسیەکان من پێم وایە کە ڕەئی گەنجان ئەو ڕەیانەیان کە بە پشتبەستون بە داتا، پشتبەستون بە فاکت، واقع بینن، مەنتقی بینن، بەرپرسانە بیرەکەنەوە، شیکردنەوەو لێکدانەوەیان هەیە بۆ بۆ سەرجەم هاوکێشەکان، ڕەنگە لە ناو بەشێک لە حزبە سیاسیەکان ڕەئی گەنجان بە هەند وەربگیرێ و بەو مانایە نیە کە لە ناو حزبە سیاسیەکان پرۆسەی دروستکردنی قەرار یاخود پرۆسەی قەراردان کۆکرابێتەوە لە تەنها کەسێک یاخود لە تەنها موئەسەسەیەک بەڵکو لە هەندێک حزبی سیاسی پرۆسەی قەراردان و پرۆسەی قەرار وەرگرتن پرۆسەیەکی راوێژکاریە بۆ رەئی گەنجان و بۆچونی گەنجان ئەگەر بۆچونێکی بەرپرسانە بوبێ بۆچونێک بێ کە شیکردنەوەی تەواوی بۆ سەرجەم ڕەهەندەکانی ئەو بڕیارە یاخود ئەو بڕیارەی کە پێویستە لە داهاتوە وەربگیرێ کردبێت بێگومان بە هەند وەرگیراو بەڵام هێشتان لە لە سەر ئاستی کۆمەڵگا، لە سەر ئاستی کوردستان و لە سەر ئاستی حزبە سیاسیەکانیش، ڕەنگە بە تەواوەتی لە ئاستی تموحی گەنج نەبێ، هەمیشە گەنج تموحی زیاتری هەیە، پێویستە ڕۆڵی زیاتری پێ بدرێ. بەشێک لەو لەو گرفتانە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە بە ڕاستی یەکەم زانکۆ ستراتیژێکی ڕوونی نییە بۆ ئەو بابەتە، دووەم لە پڕۆگرامەکانی خوێندن چ لە چ لە ئاستەکانی خوێندنی بنەڕەتی و ئامادەی و تا بە زانکۆ پەیمانگا دەگا هیچ هیچ ئامادەکاریەک بۆ ئەو بابەتە نییە بۆ پێگەاندنی قوتابی نییە لەو ڕۆەوە یاخود ئەگەر هەبوو بێ زۆر لاوازە زۆر کرچ و کاڵە بەشێکی تری دەگەڕێتەوە بۆ بێ متمانەی کاک فەرمانیش باسی کرد ینی بەشێک لە گەنج بێ متمانەیە بەشێکی دەگەڕێتەوە بۆ بێ ئومێدی بەداخەوە بەشێک دەتوانم بڵێم هەندێک حزبی سیاسی یاخود هەندێک لە دەزگاکانی ڕاگەیاندن کار لە لە بڵاوکردنەوەی بێ ئومێدی دەکەن، کار لەوە دەکەن کە گەنج نائومێد بێت، گەنج متمانەی بەوە نەبێت هەست بە گرنگی بەشداریکردنی خۆی نەکا، ئەمانە بەشێکن لە گرفتەکان، نەبوونی یاخود کەمی ڕاهێنان. دەکرێت چارەسەرییەکەی بەوە بێت کە زانکۆ ستراتیژێکی بۆ ئەو بابەتە هەبێت و هەروەها دەستکاری پرۆگرامی خوێندن بکرێت لەو ڕووەوە، دەکرێ پەیمانگای تایبەت بە ڕاهێنان هەبێت، لەو ڕۆوە دەکرێ ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی کارایانەتر ڕۆڵ بگێڕن، ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان، نەک زانکۆ، من باسی کۆی کۆمەڵگا دەکەم، ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان دەکرێ لەو ڕۆوە باشتر ڕۆڵ بگێڕن، ڕاستە ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان ڕەنگە لە ساڵانی ڕابردوودا کۆمەڵێک کاری باشیان کردبێ، بەڵام بەداخەوە یەکێک لە گرفتەکان ئەوەیە زۆرینەی ئەو پرۆگرامانەی هەیانە کورتمەودایە، جا بەهۆی نەبوونی فەندە یاخود بەهەر هۆکارێکە ئەگەر بکرێ ئەوان بەرنامەکانیان پرۆگرامەکانیان دوورمەوداتر و درێژمەوداتر بێ ڕەنگە باشتر بتوانن ڕۆڵ و کاریگەری ببینە و یەک خاڵیش زۆر گرنگە بۆ حزبە بۆ حزبە سیاسیەکان کە گرنگی بە گەنج بدەن لەسەر ئەساسی توانستیان نەوەکو تەنها لەسەر ئەساسی تەمەن چکە ئەو کات ئەگەر ڕەنگە بە تەنها لەبەر تەمەنی گەنجێتی تەمەنی لاوبوون بێ و توانستێکی وەکو پێویستی نەبێ ڕەنگە مە نائومێدی دروست کا بەڵام ئەگەر بە پێچەوانە بێ زیاتر دەبێتە هاندەر بۆ گەنجانی تر کە بەشدار بن و گرنگی بەشداربوونی خۆیان ببین. زۆر سپاس کاک فەرمان جگە لەو زۆر باسی زۆر لایەنمان کرد بەڵام تۆ بەربەستە سەرەکییەکانی گەنج لە چیا ئەبینیتەوە بۆ گەشتنی بە ناوەندی بڕیار چی بکرێ بۆ ئەوەی کە بتوانین گەنجێک بەهێز بکەین بۆی خۆی فشار دروست بکات و بگات بە ناوەندی بڕیار. خۆی بەربەستی گەورە لە لە بەردەم بەشداری گەنجان مەسەلەی هەبوونی دیموکراتیەتیشی ڕاستەقینەیە، هەبوونی بڵێین بنەماکانی حوکمڕانی دروستە کە یەکێک لە بنەماکانی ئەوەیە کە دەڵێت دەبێت بەشداری گشتی لە بەهێز بکرێ و بەشداری هاوڵاتیان لە دروستکردنی بڕیار و لێپرسینەوە لە حکومەت بەهێز بکرێت بەداخەوە لەبەرئەوەی ئێمە مەسەلەن کاستێکی حوکمڕانی هەیە بۆنمونە ڕەنگە لەوەتەی ئێمە بە فکرمان بە یەک گروپ حوکمڕانی ئەو حیزبە سەرەکیان دەکەن تەنها مردن لە دەسەڵاتیان دوور دەخاتەوە ئەمە وا دەکات کە ئاڵوگۆڕی دەسەڵات نەبوو مەسەلەی بەشداریش لاواز بێت بۆیە زۆر زۆر گرنگە ئێمە کار لەسەر مەسەلەی و ئاڵوگۆڕە ڕاستەقینەی دەسەڵات بکرێت کە ئەو مۆدیلە حکومڕا و مۆدیلە حیزباتی کە لە کوردستانێک کە مۆدیلەکە زۆر چەقبەستووە یانی دەرفەتی کەمتر دەدات لە لە ئاڵوگۆڕی ئاشتیانەی دەسەڵات کە ئەمانە پێم وایە بەربەستی گەورەن وە ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە ئەو گەنجان دەی بە تێگەیشتنێکی نوێ سوود لەو ئەزمونی ئەو وڵاتانەوە گرنگ کە چۆن لە قۆناغی ئێمە بوونە پەڕینەوەتە بۆ قۆناغێکی باشتر کە بەشداری گەنجان تواندیان لە ڕێگای خەباتی مەدەنی لە ڕێگای فشارەوە مۆدیلی حیزبایەتی بگۆڕن مۆدیلی حکومڕانی بگۆڕن و دەرفەتێک دروستکەن بۆی کە ئەوەی کە پێی دەڵێن خەونی ئەمریکی واتا کەسێک کە خەونێکی بۆی کە بگاتە شوێنێک دەرفەت هەبێت بۆی کە هەوڵی دات بگاتە و شوێنە ئەوە پێم وایە لە ڕێگای جۆراجۆری خەباتی مەدەنی ئێمە دەبێت ئەو مۆدیلە بگۆڕین ئینجا دەتوانین بەشداری بەهێز بکەین. ئەی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی ڕۆڵیان چیە لەم ئەکید نێواندا؟ ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی و لە ڕێگای سۆشیال میدیاشەوە ئەوانە ئەو ڕێگایەن کە گەنجان لێوە دەتوانن گروپی بچوک بچوک دروست کەن جاروە لەسەر ئاستی وەک کاک نسران باسی کرد لەسەر ئاستی زانکۆکان گروپ دروست بکرێت لەس ئاستی گەنجان لەسەر کە لە بوارە جیاجەکان کار دەکەن ئەمانە لۆبی بکەن بۆی کە ئەو بوارێکە داواکاریەکانی خۆیان کە چیان هەیە بتوان لەگەڵ لایانی بڕیار دروستکەران فشار دروستکەن بۆی کە داخوازیەکان بێنەدەیت چونکە بە پێچوانەوە ئەگەر گەنجان وەکو ئێستا کەم پێم وایە زۆرینی هەر زۆری گەنجان بێ ئومێدن لە خەباتی مەدەنی و لە هەوڵدان بۆ هێنانی دوخواستەکە، ئەو بارودوخە چاک نابێت. چاککردن لەو کاتەوە دەست پێدەکات کە ئێمە بڕیار دەدەین و بزانین کە توانای دەسەڵاتی ڕاستەقینە لە لای کۆمەڵگەیە نەک لە لای سیاسیەکان. کاتو ئەو بڕوایەت بۆ دروست بوو دەتوانیت چ لە ڕێگای خەباتی ڕێکخراوەی چ لە ڕێی حیزبەکانیشەوە چ لە ڕێگای سۆشیال میدیاوە لە ڕێگای هۆشیارکردنەوەی خەڵک ئەو گۆڕانکارەن کە دەمانەوێت بیهێنینە دی. زۆر زۆر سپاس لەبەرئەوەی کە کاتمان کەمە.

ئەگەر ئێمە مەبەستمان بێ کە داهاتوویەکی باشتر و گەشترمان بۆ هەرێمی کوردستان هەبێ پێویستە رۆڵ بدەین بە گەنجان، پێویستە رۆڵ بدەین بە گەنجان و هەروا رێگە خۆش بکەین و دەرفەت دروست بکەین بۆی گەنجان بەشدار بن لە پرۆسەی جگە لە پرۆسەی سیاسی لە پرۆسەی دروست کردنی بڕیاردا لە پرۆسەی وەکو کاک فەرمان لە سەرەتادا باسی کرد ئەو ئەو پرۆسەی کە دەکرێ ئێمە سەرەتا لە لە حکوومەتە خۆجێیەکانەوە لە ئیدارە خۆجێیەکانەوە دەست پێ بکەین بۆ ئەوەی گەنج لە کاتێکدا ڕەئی وەردەگیرێت لە پێش هەر بڕیارێکدا، خۆی بە بەشێک لە لە بڕیارەکە و لە جێبەجێکردنی بڕیارەکە بینێت، بەو شێوەیە گەنج دەتوانێت زیاتر هاوکار بێت و هەروەها بۆ گەنجان ئەوەی کە بێ ئومێد نەبن پێویستە لە هەمان کاتدا پێویستە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی، ڕاگەیەندکاران، چالاکوانان، حزبە سیاسییەکان هەموو پێکەوە هەوڵ بدەین کە ئەو متمانەی کە ڕەنگە وەکو پێویست نەبێت لە نێوان گەنج و حزبی سیاسی، لە نێوان گەنج و دەسەڵات، لە نێوان. گەنج و تێڕوانینی بۆ کایەکانی ژیان، هەوڵ بدەین ئێمە ئەو متمانەیە دروست بکەینەوە. ڕاستە بارودۆخی دارایی ئەو بەشێکە لە لەو ڕێگریانە، ڕاستە نەبوون یاخود کەمی کوالیتی خوێندن کە زیاتر لە ئێستادا گەنجان بە دوای ئەو پرسانەدا وێڵن، ڕاستە ئەمانە هۆکارن، بەڵام لەگەڵ ئەمانەدا ئێمە پێویستە بەڕاستی پێویستە لەگەڵ لەگەڵ واقعبینی پێویستە گەشبینی بڵاو بکەینەوە، پێویستە ئەو هەوڵانەی هەن کە بۆ ڕەشبینی بڵاو بکەنەوە ئێمە ڕێگری لێ بکەین، لەبەرئەوەی ئەگەر ئێمە وڵاتی خۆمانمان خۆش بوێت، ئەگەر ئێمە وەکو گەنج هەست بە بەرپرسیارێتی بکەین، دەبێت خۆمان ئەو ڕۆڵە ببینین. خۆمان وەکو دەڵێ خۆت ئەو گۆڕانکاریە بە کە دەتەوێت بیبینی. زۆر زۆر سوپاس. دەست خۆش کاک فەرمان دوا پەیامت چیە بۆ گەنجان سەرەرا ئەو بەربەستانەی کە باسمان کرد لەوەی کە رێگرن لەبەردەم گەنجان بۆ گەشتنیان بە ناوەندی بریار و بەشداری. بەڵام پەیامت چیە بۆیان؟ ئێمە باسی زۆر بەربەست و کێشەمان کرد کەوانە ینی کێشەی زۆر زۆر گەورن من نامێ بە گچکە پیشانێنە بەڵام پام بۆ گەنجانەوەی کە مێژوو بخوێنەوە و ئەزمموی وڵاتان بخوێنەوە زۆر بەی ئەو وڵاتانی کە ئێستا گەنجانی مە خەون خەونی پێوە دەبینین بچین لە وڵاتان نەبژین بە قۆناغی ئێمە تێپەڕیون و لە قۆناغی مە زۆر زۆر خراپتریش بوونا بەڵام خەباتی چین و توێژەکان لە نێویانە گەنجان کە وەک چینی سەرەکی کۆمەڵگە کە خەون و ئارەزوویان زیاترە، ڕۆڵی زۆر زۆر سەرەکیان هەبووە لە گۆڕانکاری و لە گواستنەوەی وڵاتەکەیان لە قۆناغێکی خراپە بۆ باشتر. بۆیە نابێت گەنجان چاوەڕێ بن عەسای موسا لێرە بی با بە یەک عەسا هەموو شتەکانمان لەوە چاک. ئەوەی کە چاکی دەکات خۆمانین و دەبێت قوربانی لە پێناو بدەین و کات و وەک باسم کرد با باشترین دەرس ئەوەیە کە ئێمە مێژوو بخوێنە و ئەزموونی ئەو وڵاتانە بکەینە پێشەنگ بۆی کە سەرکەوتوو بوونە لە گۆڕانکاری و بە پێچوانەوە چاوەڕوانی کردن بەوەی کە ئێمە خەونمان لە شوێنێکی تر بژین و وڵاتی خۆمان پەراوێز بخەین لە ڕاستیە نامانگەێنتە هیچ شوێن بۆیە دوا پەیامی من ئەوەیە کە هەم کۆڵ نەدەن و هەم بێ ئومێد نەبن و هەم بەردەوام بن لە کارکردن. زۆر سوپاس. زۆر زۆر سوپاس زۆر سوپاس بۆ هەردوو میوانی بەڕێز کاک نێچیرڤان خان. ئۆکەی دیارە بەر لە کۆتایی چەند پرسیارێک لە بینەرەکانەوە گەشتووە. ئوسامە خازی ئەپرسێ دیارە و پرسیارەی ئارەستەی کاک نێچیرڤانە ئایا لە زانکۆکان بۆچی قوتابی دەرئەچێت بێ ئەوەی بخوێنێت یاخود بێتە کۆلیژ مانگی یەک دوو جار ئەوە نابێتە هۆی دواخستنی کۆمەڵگا دیارە ئەمە وەڵاهی خۆی ئەو ئەو ئەو پرسیارە باشترە لە مامۆستایانی زانکۆ بکرێ و پرسیارە باشترە لە ئیدارەی بەڵێ زانکۆیەکان بکرێ خۆی ئەمە بەداخەوە یعنی ئێمە کوالێتی خوێندن ئێمە لە لە قسەکانیشمان باسمان کرد کوالێتی خوێندن یاخود ڕۆڵ یاخود دۆخی زانکۆیەکان بەڕاستی ڕەنگە ئەوە نەبێت کە لە ئاستی چاوەڕوانی ئێمەدایە یاخود لە ئاستی چاوەڕوانی کۆمەڵگادایە یاخود بە شێوەیەک نەبێت کە هاوتەریب لەگەڵ پێشکەوتنەکانی کۆمەڵگادا بڕوا بەشێکی بۆ ئەو حاڵەتانە دەگەڕێتەوە کە ئەو بەڕێزە پرسیاری کردووە بەڵام لە ڕاستیا من هێشتا مامۆستای زانکۆ نیم ئەو پرسیارەم ئاراستە بکرێت هەر کەسێک ئەوە دەکات بەڕاستی کارێکی تەندروست نییە کارێکی بەرپرسیارانە نییە بەڕاستی ئەوەی ئەوە دەکا ئەم وڵاتەی خۆش ناوێ و ڕەنگە من من بە دوژمنی ئەو وڵاتەی ناوزەد دەکەم هەر کەسێک. پرسیارەکەی تریش دیارە هەر بۆ تۆیە ئەڵێ ڕێکخراوەکانی تایبەت بە گەنجان و قوتابیان بۆچی هەلی یەکسانیان بۆ نەڕەخساوە لە کار و چالاکیەکانیان کە خزمەت بە قوتابیان بکا؟ بەڵێ بۆ خۆی بێگومان یانی واقعی سیاسی هەرێمی کوردستان ڕەنگە کاریگەری لە لە سەرجەم بوارەکان و لە کاریگەری لەسەر. کاری ڕێکخراویش هەبووبێ بەڵام ئەوەی زۆر گرنگە من ئەمویست ئاماژەش پێ بدەم ئەم پرسیارە دەرفەتێکی زۆر باش بوو یان پێویستە ڕێکخراوەکان ئەگەر دەرفەت پێویستە دەرفەتی یەکسان بۆ هەمووان بڕەخسێ بەڵام لە کاتێکە ئەگەر دەرفەتی یەکسان بۆ هەمووانیش ناڕەخسێ ئێو ئێمە وەکو یەکێتی قوتابیانی کوردستان کە سەر بە پارتێکی دەسەڵاتدارین ڕەنگە لە هەندێک شوێن لە هەرێمی کوردستان نەتوانین وەکو پێویست کار و چالاکیەکانمان بکەین دەکرێ ئەو ڕێکخراوانەی لە هەر شوێنێک دەتوانن کار و چالاکی بکەن، خزمەتگوزارییەکانیان، کار و چالاکییەکانیان بۆ هەمووان بێت بە بێ جیاوازی. ئەو کات ڕەنگە بەشێک لەو بۆشاییە پڕ ببێتەوە. دەستەکانت خۆش بێت. بەشداربوویەکی دیکە دەپرسێت، دیارە حەزەکەین ئەو پرسیارە زیاتر بۆ کاک فەرمان بێت کە چالاکوانێکی مەدەنی ئەڵێ من دەمەوێت کەسێکی کارا بکەم، چی بکەم چۆن کارا بم؟ ئێستا بە خۆشحاڵیەوە یانی دەرفەتی زۆر زۆر هەیە لەوەی کە لەو کەمپینەی کە سپارک بەڕێوەی بەر و زۆر لە ڕێکخراوەکان لە ڕێگای خول و ڕاهێنان و لە ڕێگای دروستکردنی گروپی خۆبەخشی ئێستا بە ئەزمموی زۆر زۆر سەرکەوتومان هەیە کە کۆمەڵێک گەنج بەیەکەوە گروپێکی خۆبەخشان لە بواری ژینگە لە بواری تەندروستی لە بواری هەتا داکۆکی لە مافی چوونی توێژەکان دروست کرۆ زۆر زۆر سەرکەوتوش بنە جارۆی کاریگەریان لەسە دروستکردنی بڕیار دروست کرا و بە خۆشحاڵی و ئێستاکە ئێمە یاسای ڕێکخراوە حکومیەکانمان هەیە کە هەر سێ کەس بەیەکەوە دەتوانن ڕێکخراوەک دروست بکەن لە ڕێگای پەیڕەوەک و ئامانج و دیدی خۆیان دیاریکەن دەتوان لە چوارچەوەی ڕێکخراوە کار بکەن واتە دەرفەتەکان هەن گروپ هەیە تەنها لە ڕێگەی سوۆشال میدیاوە توانێتیان گۆڕانکاری گەورە دروستکەین مە لە ماوەی ڕابرد گروپێک لەسەر بایکۆت کردن بینیمان بووە یەکێک لە کەمپینە هەرە گەورەکان لە کوردستان کە کاریگەری لەسەر تێڕوانینی خەڵک دروست گروپمان بینیوە لەسەر ژینگە کاریان کردووە تێڕوانینی خەڵکیان لەوە مەسەلەی ژینگە گۆڕێ بۆیە لەو ڕوانگەوە دەرفەتی زۆر زۆر باش هەیە لە کوردستان بەڵام وەک باسم کرد تاوەکو ئێستا ئەوە ئەمن دەستخۆشی لێ دەکەم کە ئەو تموحەی لا دروست بووە کە دەیەوێت کاریگەری هەبێت و بۆ باشتر کردنی وڵاتەکەی خۆی چونکە تۆ چۆن بەشێک لە کاتەکانی خۆت بۆ خۆت تەرخان دەکەی دەبێت بەشێکیش بۆ کۆمەڵگا تەرخان کەی بۆی کە خزمەتی کۆمەڵگاکەت و بیر بۆ پرسیارێکی چونەکەت بکە. تریشێ هە هەست دەکەم هەر ئەتوانی لە نێو بەڵێ. ئەو وەڵامەیا جێگای بکەیە ئەڵێ پێشنیازتان چیە بۆ ئەو گەنجانەی کە بڕیاری دوورە پەرێزیان داوە و نایانەوێ بەژداری بکەن چۆن هانیان دەدەن تاوایان لێ بکەن بەژدار بن. بەڵێ لە ڕاستە وەک باسم کرد ئێمە ئەزموونی وڵاتانمان بینی ئەو وڵاتانەی کە ئێستا خەون پێ دەبین گەنجانی ئێمە بژین بە هەوڵ و توانای گەنجان دروست بووە بۆیە ئەگەر ئێمە بیانی ئینسان ئەو ماوەی لە ژیانە دەبێت خاوەن پەیام بێت دەبێت هەوڵ بدات بۆی کە سبەینێکی باشتر دروستکە بەبێ ئەوە لە ماڵ دانیشتن و دوورەپەرێزی ئێمە ناگەین پێ هیچ ڕەنگە ئێمە هەوڵ دەین ئەگەر هەبی سەرکەوین ئەگەریش هەبی سەر نەکەوین بەڵام کە تۆ هەوڵت نەدا ئەوە بڕیارت داوە کە شکست بخۆی بۆیە باشترین مۆتیڤە یان باشترین ئەوەی کە هانی گەنجان بدەین ئەوەی کە دەبێت بزان کە گەر خۆیان شتێک بۆ خۆیان نەکەن کەس نایە لە ماڵەوە بێ تۆ بینێتە دەرێەوە و خزمەت بە تۆ بێتمان بکات دەست بگرێت دەست خۆش کاک زۆر سوپاس. نێچیرڤان پرسیارێکی تر لە نزیکە لە بوارەکەی تۆوە ئەڵێ دەکرێت گەنجێکی بێلایەن بەشدار بێت لە بڕیاردان لە ناو زانکۆ؟ هاوشانی قوتابیان و خوێندکاران تا ئێستا نموونەی لەو جۆرەیان هەیە؟ بەڵێ، ئێمە وەکو ئەو نوێنەرانەمان کە لە ئەنجومەنی زانکۆ یاخود لە ئەنجومەنی کۆلێژەکان بەشدارن و نوێنەری هەڵبژێردراون، بە بێگومان لە کاتێکدا کە هەر داواکارییەک یا هەر داخوازییەک یا هەر پرۆژە و پێشنیارێک لە لایەن قوتابیانەوە بەرز دەکرێتەوە و چ ئەندامەکانی خۆمان بن وەکو یەکیەتی قوتابیانی کوردستان چ قوتابیانی تر بە بێ هیچ جیاوازییەک لەبەرئەوەی ئێمە خۆمان بە نوێنەری سەرجەم ئەو قوتابیانە دەزانین هەر پرۆژە و پێشنیارێک یاخود فکرەیەکی جیاواز یاخود پێویست یاخود بۆ زیاتر خزمەتکردنی قوتابیان لەو ناوەندەی خوێندن یا قوتابیان بە شێوەیەکی گشتی هەبووبێت، بێگومان ئێمە نەک تەنها لە لە سەر ئاستی ناوەندەکانی خوێندن بەڵام بەڵکو لە لە سەرووتریش وەکو مەکتەبی سکرتاریەت پرۆژەی قوتابیمان وەرگرتووە بێلایەن بووە یاخود لایەنی تر بۆ ئێمەی بە بە شایستە زانیوە کە لەو ڕۆوە نوێنەرایەتی بکەین و دەنگی بگەیەنین دەنگەکەیمان گەیاندووە و تا ڕادەیەک هەوڵدراوە کە ئەوەی ویستی ئەوە جێبەجێ بکرێت ئەگەر لە ئیمکاندا بووبێت. زۆر زۆر سوپاس زۆر سوپاس بۆ بینەرەکانی ئێمە کە لەگەڵمان بوون لەم گفتوگۆیەی کە کردمان لەبارەی ڕۆڵی گەنجان لە نێوان بەشداریکردن و دوورە پەرێزیدا زۆر سوپاسی هەردوو میوانی بەڕێزمانەکەین کە ئەرکیان کێشا گفتوگۆکەی ئێمەیان دەوڵەمەند کرد بە سەرنج و تێبووینی و ڕاسپاردەکانیان هەریەک لە نێچیران کەلاریس ستێر یەکەتی قوتابیان زۆر زۆر سپاس بۆ ئامادە بونت کاک فەرمان ڕەشاد چالاکوانی کۆمەڵەی مەدنی و ڕۆژنامەنوس زۆر زۆر سپاس کە لەگەڵمانا بویت بینەرە بەڕێزەکانی ئێمە گەنجەکانمان بەتایبەت زۆر زۆر سپاس کە بینەری ئێمە بون تا ئێرە من پەیامم بە هەموو ئەو گەنجانەی کە ئەیانەوێت لە ناوەندی بڕیار بن یاخود ئەیانەوێت کەسێکی کاریگەر بن لە کۆمەڵگا هیچ کات درەنگ نیە بۆ دەست پێکردن نابێ هیچ ئەو نەخێر و ناتوانانە بدوەستێنێ کە ئەتەوێ کەسێکی کاری گەربی گەنجێکی بەتوانا بیت ئەوە خۆتی ئەتوانی بریار لەسەر ئایندەی خۆت بدەی ئەوە خۆتی ئەتوانی ئەو شوێنە دەست نیشان بکەی کە لە ئایندە ئەتەوێ وەکو کەسێکی کاریگەر وەکو کەسێکی کارا کاری بۆ بکەیت زۆر زۆر سپاس بۆ کەمپینی لۆناکە. ئێمەیان هەڵبژار بۆی ئەم گفتوگۆ بە بەهێز و تەوەرە سەرەکیە هەڵبژێرین زۆر سپاس تا ئێرە لەگەڵمان بوون دووبارە سپاس بۆ میوانەکانمان سپاس بۆ ئەوە هەموو و هاوکارانەی ئێمە لە پشت کامێراوە زۆر زۆر سپاس و هیوای بەردەوامی بۆ گەنجە چالاکوانانە ئەخوازم کە لە ماوەی ڕابردوو بەشدار بوونە لە هەڵمەتێکی گرنگ بە ناوی کەمپینی لۆنا هەر سەرکەوتوو بن.